Għadu kemm ingħaqad magħna anki s-Sur Cremona u miegħu ħa nibdew niddiskutu daqsxejn anki d-Dipartiment tas-Servizzi Soċjali. Is-Sur Cremona kif inhu? Mhux ħażin grazzi, Angela. Nispera li intom tajbin. Riċetta differenti llum, George. Vera, riċetta sabiħa tidher. Alla lil Nikolaus li qiegħed magħna allura ħa naraw daqsxejn anki l-kċina minn lenti differenti llum. Eżattament, eżattament. U kif ikun qiegħed jipprepara għax kulħadd ikollu l-metodu tiegħu kif jipprepara. Ekku, ekku. Però riċetti ħfief li It-telespettaturi tagħna japprezzaw, jieħdu gost anki b'dak illi nippreparaw. Għax aħna nipproponu imma mbagħad dejjem kulħadd jagħmel skont il-gosti tiegħu. Eżatt, skont il-gosti tiegħu u kulħadd jitgħallem fl-istess waqt. Jiena nitgħallem imma m'iniex kapaċi għall-kċina, George. Jiġifieri nieħu gost. Nieħu pjaċir ngħid il-verità. Eh?
Nieħu pjaċir. Vera, tirrileksja fil-kċina inti? Jiena nirrileksja niekol imma. Dik iktar.
Sa dan it-tant, George, irċevejna ħafna SMS, so nixtieq nispjega ftit li telespettaturi tagħna x'kultant ikollna daqsxejn jew misunderstanding, jew inkella jkun hemm xi telespettaturi tagħna li Ikunu qed jistennew ir-risposta u din risposta ma tasal qatt għall-fatt li naf li d-Dipartiment iċempel ħafna lill-telespettaturi tagħna ma jirrispondux it-telefon. Jew jekk inkella ikun hemm problema bit-telefon. Eżatt, ikun hemm taħlita ta' kwistjonijiet ta' ħa ngħidu hekk. Ikun hemm min inċemplulu kemm-il darba u ma jweġibx, ma jimpurtax. Imma Ovvjament, kull SMS li nirċievu naraw li ħa nikkuntattjaw lill-persuna, sew b'mod telefoniku, sew b'mod ta' notifika, jista' jkun li nibagħtu notifika d-dar lill-persuna, sew billi nwieġeb hawnhekk ċertu SMSs li jkunu jolqtu lil ħafna nies f'daqqa. U imbagħad ikun hemm dawk it-tip ta' SMSs illi jkun jirrikjedi ftit iktar żmien sabiex aħna nkunu nistgħu jew insolvu, Jew jekk ma nsolvux, naraw kif ħa nkunu qegħdin. Jew tiggwidaw xi. Eżattament. Niggwidaw lill-persuna. Irridu ngħidu wkoll li kultant ikun hemm daqsxejn ta' misunderstanding u jitfixklu fejn jidħol dipartiment tas-servizzi soċjali u d-dipartiment tat-taxxa. Dak ikun hemm dawk it-tip ta' SMSs ukoll. U hawnhekk nirringrazzja lil servizz dot gov. Għax bis-saħħa ta' servizz dot gov, bis-saħħa tal-one five three, tan-numru ta' one five three, hemmhekk inkun jiena nista' ngħaddi dawk l-SMSs lil servizz dot gov u huma min-naħa tagħhom ikunu qegħdin jikkuntattjaw lill-persuni konċernati għax ċertu SMSs ikunu qegħdin jirreferu għat-taxxa, jista' jkun ikunu qegħdin jirreferu għal xi stipendju wkoll. Imma ma jfissirx illi ma għandhomx x'jaqsmu mas-sigurtà soċjali allura nitilquhom hemm. Le, ma jiġrix hekk. Il-customer care, is-servizz dot gov se jkunu qegħdin jikkuntattjawhom. Kif ġara u naħseb illi kull min qed jismagħna jkun jista' jikkonferma dak li qed ngħid jien. Aħna ġieli nirċievu messaġġi ta' ringrazzjamenti ta' ġifieri u hemmhekk nikkonfermaw dak li għadu kemm qed jgħid is-Sur Cremona illi l-mistoqsijiet li jagħmlulna t-telespettaturi tagħna ħafna minnhom jiġu mwieġba u japprezzaw anki li toħorġu barra minn triqitkom u jibgħatulna anki messaġġ. Nista' nassigura lil kulħadd il kull min qiegħed jismagħna illi l-maġġoranza tal-SMSs, kważi mija fil-mija, nweġbuhom fl-inqas żmien possibbli. Jkun hemm dawk il-ftit SMSs illi Li jirrikjedu daqsxejn homework u jirrikjedu iktar ħin, iktar ħin sabiex aħna nkunu nistgħu insolvuhom jew inkella niggwidaw lill-persuna x'jista' jagħmel jew inkella ngħidulu illi ma ħaqqux. Ekku.
Ħa nibdew ftit naqraw mill-SMSs illi rċevejna Xi ħadd qalli ngħandi domanda għal meta jkun hemm is-Sur Cremona, irċevejna li aħna intitolati għall-in-work benefit, jista' jgħidilna x'tip ta' benefiċċju hu dan please għax ma nafux x'inhu eżatt. Aħna tkellimna ħafna dwar l-in-work benefit hawnhekk waqt il-programm però mbagħad jiddependi anki mill natura anki tal-pożizzjoni li jinsabu fiha din il-koppja. Eżattament. Din l-SMS ħallejtha u hija SMS Informattiva ħafna u fl-istess ħin sms ħelwa. Għaliex aħna llum il-ġurnata fl-aħħar snin bdejna naraw illi mmorru aħna għand in-nies u ma jkunx hemm għalfejn in-nies jiġu għandna. Ovvjament ma tistax tagħmilha f'kull benefiċċju. Pereżempju fl-għajnuniet soċjali, il-persuna tittersaq sabiex tapplika għall-għajnuna soċjali. Imma fejn ikun hemm ċertu Benefiċċji li jingħataw fuq informazzjoni mhux li għandna fid-dipartiment stess, jista' jkun informazzjoni li tiġi minn dipartimenti oħrajn. Hemmhekk importanti li naraw kif intejbu dawk is-sistemi, naraw kif intejbu dawk il-proċessi u dawk il-proċessi allura jkunu qegħdin jaqdu liċ-ċittadin. U wieħed minnhom huwa fil-verità l-in-work benefit. L-in-work benefit sal-2021, sal-2021, ridt bilfors tapplika għalih. u n-numru ta' benefiċjarji kienu madwar 8,000 household. Fl-2022 bdejna naraw u kif kif ħa nġibu iktar nies li jirċievu dawn dan l-in-work benefit minħabba li bdejna nħossu minn statistika li niġbru minn hawn u minn hemm minn dipartimenti tal-Gvern differenti illi jista' jkun kien hemm iktar nies li kellhom jiġu eliġibbli għalih dan l-in-work benefit. L-in-work benefit huwa benefiċċju.

L-in-work benefit jitħallas, kif għadt qabel, lill-ġenituri bi tfal taħt it-23 sena f', u hemm tliet kategoriji. Mela, l-ewwel kategorija ta' żewġ ġenituri li qegħdin jaħdmu, li d-dħul tagħhom bħala threshold mill-2021 għall-2022 tela'

sarfu li fl-aħħar tas-sena 2022 in-numru ta' benefiċjarji minn 8,000 tela' għal 24,000. Jiġifieri l-ħlasijiet iktar minn irdoppjaw, jiġifieri ttripplikaw fil-verità l-ħlasijiet. Għaliex? Għaliex ġibna, rajna, l-ewwel bnejna, bnejna database ta' dawk il-persuni ġenituri li qegħdin jaħdmu bit-tfal taħt it-23 sena, Ikkonsultajna mal-Kummissarju tat-Taxxi Interni, ġibna d-dħul tagħhom u rajna li dawn huma eliġibbli għal dawn it-tip, għal dan it-tip ta' benefiċċju, l-in-work benefit. U din is-sena diġà tħallas l-ewwel tliet xhur. Jiġifieri llum il-ġurnata għandna iktar minn 23,000, 24,000 household li qiegħda tirċievi l-in-work benefit. Sal-2021 kellna 8,000 household li qegħdin jirċievu dan it-tip ta' benefiċċju. Huwa benefiċċju li qed jagħti saħħa iktar finanzjarja lill-familji. Familja. Lill-familji. U hemmhekk ukoll Qegħdin nippremjaw il-bżulija, nippremjaw ix-xogħol. Għax tajjeb illi ngħidu illi l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali, iħallas il-pensjonijiet, iħallas il-benefiċċji kontributorji fejn tħallas il-bolla tagħhom, iħallas ukoll l-għajnuna soċjali. Jekk persuna ma tkunx tista' taħdem minħabba ċirkostanzi fil-ħajja hemmhekk l-Istat ma jħallik b'xejn sakemm tkun qed tissodisfa min stess imma F'dawn l-aħħar snin, sitta seba' snin, daħal il-kunċett tal-Making Work Pay Policies ukoll. U allura dawk il-Making Work Pay Policies qegħdin ukoll jippremjaw ix-xogħol sabiex aħna aktar indaħħlu nies fid-dinja tax-xogħol u mhux jaqgħu fil-benefit trap, dik li ngħidulha jibqgħu dejjem fuq l-għajnuna soċjali. Allura biex nikkonkludu anki fejn jidħol dan l-SMS, dawn is-sinjuri rċevew li huma intitolati għall-in-work benefit, Di ssir awtomatika issa x'jiġri f'dan il-każ? Mela, eżattament, mistoqsija tajba ħafna. Iva, kull tliet xhur aħna nkunu qegħdin nevalwaw l-informazzjoni li għandna interna flimkien mal-Kummissarju tat-Taxxi Interni u jekk il-persuna tkun eliġibbli, iva, se tkun eliġibbli għal din is-sena kollha. Jiġifieri ġaladarba kienet eliġibbli bid-dħul tas-sena 2021, matul is-sena 2023 dawn in-nies ħa jibqgħu eliġibbli. Sakemm il-wild ma jagħlaqx it-23 sena u fuqhom. Jew inkella l-ġenitur jieqaf mix-xogħol, allura hemmhekk ikun hemm tibdil fiċ-ċirkustanzi u l-benefiċċju jieqaf. Madanakollu, minkejja li llum is-sistema hija awtomatika u aħna stess naraw min hu min hu benefiċjarju jew potenzjalment ikun benefiċjarju u allura noħolqulu l-applikazzjoni aħna, Is-sistema tal-websajt tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali u ta' Service dot Gov tagħti ċ-ċans lil dak li jkun li jekk mhux qed jirċievi u jaħseb li hu għandu jirċievi l-in-work benefit jista' japplika minn hemmhekk ukoll. Tajjeb. Sadanittant SMS ieħor xi ħadd qalilna jekk jogħġbok, jekk ikollok bolol biżżejjed biex tieqaf ta' 61 sena, imma flok tieqaf issib xogħol b'inqas paga fuq liema snin tinħadem il-pensjoni, fuq l-aħħar tliet snin jew skont il-ħlas li tkun għamilt tal-bolol? Mela.
Ġaladarba qegħdin jitkellmu fuq 61 sena, illum qegħdin fl-2023, allura l-persuna tkun twieldet wara l-1962. Jiġifieri kull min twieled wara l-1962 illum il-ġurnata ħa jkun qed jagħlaq 62 sena jew 61 sena. F'dak il-każ, f'dak il-każ, il-liġi tas-sigurtà soċjali għal dawk li twieldu kollha

Jiġifieri jekk tkun tixtieq li tibqa' taħdem u ma tieħux il-pensjoni, kull sena li taħdem, minħabba li tkun issodisfajt l-40 sena bolol imħallsin full, ta' 62 sena tiżdiedlek b'ħamsa fil-mija, ta' 63 sena tiżdiedlek b'għaxra punt ħamsa fil-mija, ta' 64 sena tiżdiedlek b'sittax fil-mija u, ta' 65 sena tiżdiedlek b'ħamsa u tletin, b'ħamsa u għoxrin fil-mi, bi tlieta u għoxrin fil-mija, skużani. Hawnhekk se mmur imma għal mistoqsija eżatta. Ekku, ekku.
M'hemmx tliet snin, m'hemmx erba' snin, m'hemmx ħames snin. Il-pensionable income, għax aħna nafu li l-pensjoni tas-sigurtà soċjali tal-bolla tinħadem fuq dak id-dħul li kellek, sakemm jiġi l-massimu tal-pensionable income u fuq l-average tal-contributions tal-bolol li tkun ħallast. L-aħjar għaxar snin mill-40 sena. M'hemmx għalfejn ikunu konsekuttivi. Jiġifieri, nieħdu l-aħjar għaxar snin. Għax impjegat. Eżattament. U anke self-occupied, anke self-employed. Hekk sa, hekk saret issa. Għal dawk li twieldu kollha wara l-. Wara t-62.
Eżattament, wara l-1962.
kollha l-aħjar għaxar snin mill-erbgħin sena, jiġifieri m'hemmx għalfejn ikunu konsekuttivi, jiġifieri mhux ikunu bell-għoxrin sena u t-tletin sena, l-aħjar pagi li kellek jew l-aħjar dikjarazzjonijiet li kellek mal-Kummissarju tat-Taxxi Interni f'dawk l-erbgħin sena, u m'hemmx għalfejn ikunu konsekuttivi. Jiġifieri dik ta' qabel it-tnejn u sittin allura li qed ngħidu. Dawk li twieldu, eżatt, dawk li twieldu qabel l-elf u disgħa mija u tnejn u sittin, l-impjegati għandhom l-aħjar tliet snin mill-aħħar għaxra, ħdax, tnax jew tlettax-il sena, u għas-self-occupied, is-self-employed, l-għaxar snin, l-aħħar, l-aħħar għaxar snin konsekuttivi, għal dawk li twieldu qabel l-1962, sabiex aħna nkunu nistgħu noħorġu l-average tal-pensionable income għal dawk li twieldu wara l-1962, wara n-1962, l-aħjar għaxar snin mill-40 sena jew mill-41 sena. Ħa ngħaddi għal SMS ieħor, George, xi ħadd qalilna persuna taħdem full time u għandha il-part time job. Part time ikun jgħodd għall-pensjoni? Mela.
Aħna dejjem ngħidu ikollok kemm ikollok tipi ta' xogħol, il-bolla se titħallas. Darba. Darba. Allura ħa nieħdu dal-eżempju. Għandek full time, għandek part time, il-bolla se tħallasha fuq il-full time biss. Ma terġax tħallas bolla oħra fuq il-part time. Issa, il-pensjoni tal-bolla, titħallas skont il-bolla li tkun ħallast. Jekk il-bolla inti ħallastha f'dan il-każ fuq il-full time, li hekk suppost għax il-liġi hekk tgħidlek, allura allura ħa jgħoddlok biss id-dħul mill-full time. Id-dħul mill-part time mhux se jkun qiegħed jiġi meħud in konsiderazzjoni għal finijiet ta' pensjoni ta' bolla. Għax aħna nafu li l-bolla tħallasha fuq impieg wieħed. Jekk ikollok tliet impjiegi, full time u żewġ part time jobs, m'intix qed tħallas il-bolla fuq iż-żewġ part time jobs, qed tħallas il-bolla fuq il-full time. U allura l-ans once li l-bolla qed tħallasha fuq dak id-dħul li għandek bħala full time, id-dħulijiet li jiġu jgħoddu għall-pensjoni huma dawk tal-full time f'dak il-każ. Tajjeb, 50617000 jekk hemm xi telespettaturi jixtiequ jistaqsu xi ħaġa kif dejjem ngħidulkom anki minħabba d-Data Protection Act Aħna dawn l-SMSs li jiġu ma jidħlux għandna direttament, li dawk li jidħlu f'dawn il-ħinijiet imorru dritt għand is-Sur Cremona. Kif għadna anki fl-introduzzjoni llum għax xtaqt nagħmilha ċara, l-SMSs li jidħlu għand is-Sur Cremona jinħadmu, aħna nagħżlu sample fil-programm tagħna biex niddiskutu il-għaliex il-maġġoranza ta' dawn il-messaġġi jkunu jkunu anke personalizzati, Ġorġ. Ekku, ekku. U għalhekk naturalment jagħmlu kuntatt magħkom id-Dipartiment tas-Servizzi Soċjali. U għalhekk ngħidulkom ibagħtulna n-numru tal-karta tal-identità biex almenu nagħmluha iżjed faċli ħalli jkunu jistgħu jinħadmu il-mistoqsijiet li intom tibgħatulna. Mela hawnhekk inkompli miegħek u nirringrazzja lin-nies kollha li jaħdmu fid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, speċjalment dawk li jkunu qegħdin jgħinuna sabiex inwieġbu dawn l-SMSs kollha. U hemm ħafna SMSs jitwieġbu jew inkella jkun hemm ħafna SMSs jitwieġbu u allura mill-qalb ngħidilhom grazzi għax finalment hemm uffiċċju oħor qed jaħdem għal Niskata proprju fejn jidħlu dawn il-mistoqsijiet. Għandi mistoqsija oħra. Din tittratta l-carers assistance u jkollna ħafna mistoqsijiet proprju dwar dan. Din qed tgħidilna li nbiddlu xi miżuri fejn tidħol il-carers assistance? Mela, l-carers assistances, mela, carers assistances, l-assistenzi għall-carer, ġew riformati totalment fl-2017 u bil-mod il-mod komplejna nirriformaw. Li irriplejsjaw dik li konna ngħidulha qabel il-pensjoni tal-wens. Anke l-metodu, anke l-metodu ta' kif jiġi assessjat il-pazjent min-naħa medika. Illum il-ġurnata il-pazjent jiġi assessjat b'Barthel Index jew Mini-Mental State Examination. U qabel, fil-pensjoni tal-wens kienet tgħid biss trid tkun bedridden jew wheelchair-bound. Komplajna nirriformaw u din is-sena bħala kreditu ta' bolla, għax aħna nafu li l-carers assistance once li tkun qed toħodha għandek id-dritt għal kreditu tal-bolla, ġifieri l-bolla iħallashielek il-Gvern minħabba li inti fil-mument li tkun qed tirċievi l-carers allowance ma tkunx qed taħdem. Sal-2022 sabiex inti tiġi credited bil-bolla ridt bilfors tissodisfa average average ta' 20 kontribuzzjoni fis-sena matul il-ħajja li ħdimt qabel qabel ma bdejt tirċievi l-carers allowance. Dak l-average ta' 20 mill-2023 niżel għal ħmistax biex aktar nies jiġu eliġibbli għall-kreditu tal-bolla. Min lanqas jissodisfa l-average ta' ħmistax, il-kontribuzzjoni fis-sena bħala average, se jkollu massimu xorta ta' erba' snin Bolla mħallsa mill-Gvern, kreditu tal-bolla, jiġifieri xorta ħa jkollu massimu ta' erba' snin imħallsin mill-Gvern. Dawn nagħmluhom dawn l-affarijiet u l-miżuri jidħlu b'dan b'dan it-tip ta' mod, speċjalment tal-kreditu tal-bolla, sabiex meta persuna tilħaq l-età pensjonabbli tagħha, ikollha dritt għal pensjoni aħjar. Jiġifieri jekk kien ħaqqha 100, jista' jkun b'dawk il-kreditu tal-bolla ħa jkun ħaqqha 110 matul fil-ġimgħa. Barra minn hekk, daħlet miżura oħra fl-2023 għal dawk li jkunu qegħdin bil-carers allowance jew l-increased carers allowance illi kif jilħqu l-età ta' 59 sena jistgħu jitolbu illi jħallsu sa massimu ta' ħames snin kontribuzzjonijiet b'lura dejjem jekk iħallsuhom jista' jkun ħa jkollhom pensjoni aħjar. Jiġifieri kif għadni kemm għedt, dawn il-miżuri jidħlu sabiex meta tilħaq l-età pensjonabbli tiegħek u allura tkun kbirt fl-età, hemmhekk il-pensjoni tiegħek kemm jista' jkun tkun għolja biex tgħix biex il-persuna tgħix ħajja aħjar. George, ħa nikkonkludu hawnhekk għax salilna l-ħin. Jiena qed infakkar lit-telespettaturi tagħna u intenniha kull ġimgħa din illi intom jekk jogħġobkom ibagħtu biss SMSs, mhux fuq il-paġna tagħna ta' Facebook għax hemmhekk meta tibagħtulna l-messaġġi ma jaslux dirett għand is-Sur Cremona u allura importanti f'din ir-rokna biss għax il-bqija ngħidulkom ibgħatu li tixtiequ fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. 50617000 biex l-SMSs tagħkom, peress li anki jkun hemm ċertu informazzjoni li tkun personalizzata, jaslu dirett għand is-Sur Cremona. George, ħa nikkonkludu hawnhekk, aħna jekk Alla jrid niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla, hux? Jekk Alla jrid. Tajjeb, proset. Grazzi ħafna u naturalment grazzi lill-kollegi tiegħek anki għall-ħidma illi kull ġimgħa ntuhom x'jagħmlu biex finalment nissodisfaw anki lit-telespettaturi. Grazzi lilkom Angela tal-opportunità.
Grazzi.
Aħna min-naħa tagħna ftit tagħrif pubbliċitarju bqgħu magħna.